A nih leh UFC a hneh loh i neih chhun i loss na kha engvang nge engvang a hneh lo ngei nih chuan i hneh loh hnu khan engtiang in nge i rilru a awm engtiang in nge i rilru a nghawng phah tih in a zawt leh a. Joshua Van chuan ti hian a lo chhang leh a, Ni e, khami ṭum a hneh na ka chan loh tak hnu khan in ka rilru chu a hnual ve khawp mai a, amaherawhchu kha thil kha min ti hnual tu a nih rual rual in min ti lawm tu ṭha tak A ni a, a chhan chu khami tuma kan in fight hma khan ka lo chapau hman lek lek a, khami tuma kan in fight dawn khan thil tam tak a thleng a, kha ka in fight hun tur kha vei thung vei li vel lai chu sawn hlat a ni a, a chang leh i in fight tawh dawn e an ti a, a chang leh i in fight leh dawn lo an ti leh thin a, chu chuan fighter rilru a hruai sual duh hle a, kei pawh chu thil tawk tawh tu chu Ka ni ve nghe nghe a ni. Chuan he fake tura min koh hi kar khat chauh hun a awm tawh tihna a ni a, a harsa dawn tih ka hria a. Mahse, ring chhunga kan luh khan rawn khatna a awm mai a, rau hnihna pawh a awm mai a, ka chung nung hle. Tichuan, ring chhungah chuan keimah leh keimah ka rilruin ka inbe mawlh mawlh a, Hei Pathian, ka mamawh lo che. ka ti ta ringawt a, chuvang chuan ka lo chapo hman hle a ni tih ka hre chhuak ta a ni tiin a chhang leh a. Taylor chuan a ni chu mawle, keimah hian ka thei reng alawm, i tih tawh vang a ni maw tiin a zawt leh a. Joshua Van chuan ni chiah e, a chhan chu training camp chhung zawngin ka tawngtai ziah a, mahse kha fai kah khan ka hneh dawn hle tawh tih ka hriat avangin ka mamawh lo che ka ti ta a ni, chuan round thumna kan luh dawn khan Ka tisual tih ka hria a, ka tlawm dawn tih ka inhre lawk a ni. Round thumna kan luh hnu second sawm panga lek chungin knock out ka ni ta a ni. He thil hi thlarau lam thil a nih avangin mi tam takin an hriatthiam ka rin loh vanga sawi chhuak tam lo ka ni a, ka coach te leh ka chhungte chauh ka hrilh a. Anni chuan i at man a nih kha, Khatiang ti tur i ni lo, min lo ti a, mahse tunah chuan Pathian hian ka tawngtaina a ngaithla tak zet a ni tih ka hriat chian phah a, chu chuan inrin tawkna thuk tak min pe ta zawk a ni. Ka fike hnu khan kar khat chauh hun a awm tawh tia ka lut leh a, ka chak chho leh ta ngat ngat a, tunah hianin UFC nine one record ka nei mek a ni tiin a chhang leh a. Tyler chuan tihian zawhna a zawt leh a, A ni le, i hlawhtlinna hi i thiamna pianpui vang zawk nge rim taka i thawhna vang zawk? tiin a zawt leh a. Joshua van chuan, Ni e, min zawhna pahnih khi kei hianin ka nei ve ve a, zim ka luh hmasak ber atang khan thil min zirtirte kha ka man zung zung thei a, coach te khan thiamna ka nei tih an hmu lawk a, kei erawh chuan thiamna ka nei hle tih ka lo inhre ngai lo, mahse, thiamna pianpui ringawt chuan Ramthui a thlenpui theih loh. Chuvang chuan keimahni thiamna pianpui mai bakah hianin rim tak leh ti tak zeta tumruhna nena kan beih chhoh fan fan hi a ngai zawk a ni, tiin a chhang leh a ni.